Yn nhal garreg Ceredigion mae'r local mis Mach, dafliad carreg o'r arfordir i ni i'r de o'r Aberaeron ac i'r gorllewin o Llambed. Nawr te, fi 'di bod mewn llefydd gwaith yn 'y mywyd. Mewn ardal wledig fel hyn, does dim ond un ffordd i gyrraedd mewn steil. Hey, good man, Shanto! Iawn o hyd! Wela ni! Hwyl 'to! Tara, boi! Ydw, dwi 'di cyrraedd y glan yr afon Arms! Tal garreg! Siwr i chi gyd! Wel, Sarah. Shwmae? Ti'n iawn? Da iawn. Good. Diolch. Ti yw'r perchennog fan 'yn, felly dweutha fi shwt ddigwyddodd y cyfan fan 'yn? So for the last couple of years we've been coming here on holiday and um we started looking for a house to move here and then somehow we bought a pub. Iechyd da. Iechyd da. Nawr te. Mae'r mawrion i gyd wedi bod fan hyn, bois bach. Dylan Thomas, T Llew Jones, ac wrth gwrs, gath y storïwr enwog Eirwyn Pont Siân ei eni yn y pentref, felly ni'n garantîd o gymeriadau yn y dafarn yma, weden i. Iwan, un o Dalgarreg i chi. Chi 'di byw 'ma eriod? Wel, byw ar ei ôd. Ar ei, ar ei bron, bron yn bedwar ugen ôd, a sawl flwyddyn wedi mynd. Martha, ti'n byw yma yn y pentre, ond o le yw ti'n breiddiol? Uh, dwi'n dod i Iwerddon, uh, Limerick, um, West Limerick, West of Ireland, so yeah. yeah. Fi'n byw yn Telgarreg nawr, um, 20 mlynedd nawr. Wel Keith, ti'n un o'r locals fan hyn yn Glan yr Afon, fan hyn ti'n eisiau pob tro? O, fi'n trial cael y cornel fach fan hyn de, mae eitha cyffyrddus fan hyn de, a wedyn i gael coeso da yma bob, bob tro i'n dod yma de, allai cael peint gwael yma ar ei fod, sy'n greu. Wel, i ni'n cwrdd fan hyn, clwb yr hen ebion ni'n galw e, vintage, chmod? Ie, yeah, ie. Yeah. A hwnnw'n cwrdd unwaith y mis. Digon o reini o gwmpas. Oedd, oedd, oedd, goela i. A wedyn, mae da ti, maen nhw wedi dechrau clwb garddio yma. Wel mae hwnnw'n bwysig. Wedyn mae'r enw clwb nawr fi'n credu maen nhw wedi dechrau Clwb Seidr. Wel a dyma chi rai o'r plant yr ardal, Cadi i ddechrau. Ti'n dod yma yn aml ar ôl ysgol neu beth? Yy dim pob nosweth mae'n bedwar. A beth amdana ti Prys? O'n i'n gweld ti'n chwarae pŵl gyne. Ti'n tipyn o foi am chwarae pŵl fan hyn? Ydw. So ti'n dod yma ry aml wyt ti? Yy dim ry aml. Beth wyt ti'n offi am y lle yma? O, fi'n offi am mynd a fflamu mas gytre. Ti'n mynd a slyru mas gytre a pan ti ddim yn ffarmo ti yn y glan yn afon, neu fe? Ie. A sim lot o bobl yn gallu dal i wisgo'r hen cap staba fel chi a fi. Na, nawr e, nawr e, ie. Ie, chi da i hwnna. Fe ddalwn ni'r ati ar agor o. Ewn ni, cadw, cadw slac yn dynn ar hwn. Ie, iawn. Good thing. Yeah. Gwion, chi sydd wedi nomineidio'r Glan yr Afon, felly dweud ni pam. Uh, o, mae jyst yn dafarn gret i ddod i. Mae peint neis o Guinness ma, mae cwmni da ma bob, bob nos Wener a bob, bob trwy'r wythnos, a mae dod y ferch yn joio dod ma ar y degau. Ware teg. Wel, bydde wedi bod yn ddigywilydd dod draw yr holl ffordd i Dalgareg heb gael can fach. Felly, coni off! Mae fi yw'r brenin ar yr hewl, gen i ganu'r corn di ri. Rwy'n Lori Mansel Davies a does neb yn gwasio fi. Ac mae'r amser wedi dod i wobrwyo tafarn y mis heno S4C i'r Glanrafon Talgerrig!